Hello guys, welcome to my YouTube channel. Uh, my name is Ella Tundumaro. Pano tinotaura nhau dzakasiyana siyana dzerelocation, dzekutenga mastands, dzekuvaka dzimba dzedu whether tiri from diaspora or tiri muZimbabwe. Tinotaura zvakare nemasmall business, how do we navigate business tiri mukati menzvimbo yeZimbabwe. so today ngatimbotaurai panhau yerelocation uh, ah, mamarriages panhau dzerelocation uh, ah, uk aenda mbiri chaizvo kuti vanhu vakaenda kumarriage twavo hatisi kupasa eh, what's really going on chii chiri kumboitika so iwould like to discuss uh, i think ndikakwanisa ndizivi nenguva kuti vhidhiyo rangu richareba zvakaita sei but iwill try to explain uh, five things uh, zvandakanzwisisa nekuona at a close range uh, panhau dzemamarriages uh, tiri mukati me uk okay so tichatanga nekutsanangura um, type yemamarriage akadai aya mamarriage anenge akafa kare uh, you know kana vanhu vari kuafrica vanhu vari kurana zimbabwe kune kakukuridzirana you know its our culture yekuti chero zvisiri kuita chero usiri kudiwa chero zviri kudini you know ichingogara ndo marriage yacho saka thats the first group randotaura nezvaro kuti tine vanhu vane mamarriages nekuti both parties vainyatsotozviziva kuti ah, panapa marriage ndeye nhema nhema ende mberi hapana hapana you know but because of the cultural values you know cultural you know thoughts about you know philosophy about marriages munenge mangova more and you end up mangogara but pasisina uh, yatinenge tichiti marriage then pazoita chinonzi mukana werelocation

ndataimirwa apa you know eh, inenge iri a planned move and kazhinji kacho this move yakaitwa nevakadzi saka makazonzwa kuti up to now varume vari so frustrated vamwe vacho vakazodzokera kuzimbabwe vamwe vacho vakadepotwa and a lot of things happened Ah, ende eh, zveshuwa zvinobata paunozoziva kuti ndinenge ndashandiswa but ndoda kutaura this group kuti vakadzi ava vakaita inonzi planned move aitoziva kuti marriage yangu yakafa kudhara but kudanana ndiri kugarira kuti handigoni kubhadhara mafizi evana kudanaka ndiri kugarira kuti hama dzepadhuzo dzinenge chingoti garai kudanaka ndiri kugarira kuti i cannot sustain the family kuti ndikada kuti ndibude ndive single mother vana ava obvious uyeve tongoti 80 to 90 percent yevarume yekuti mukangorambana kazhinji kacho nevana vacho zvese hachatovadi anenge amukadzi ndiye anenge akusara akuchengeta chi vana saka munhu anenge akagarira izvozvo kuti ino ndo vana ndovapei so obva awana mukana wekuya kuuk number one akupurana movie yake chekutanga anoda mafinances for relocation munoziva kuti kuuk kwai kunodhura kuuya and its not a process of one day a, a lot of money is involved vamwe vakasvika pakutotenga macos although anga asingatengeswa anga asingafaniri kutengeswa let me say but vamwe vacho kune vakatora maadvantages vakatanga kuatengesa so zvaida mari saka some ladies lay law laid law vakatengesa vaka nyaya yavo kuna shewe kuti ah shewe taita mukana kuuk shewe ndobva vakanganwa zvese zvavanga vachiita munhu wavo izvi ndokubva vaitwa overshadow nekuenda kuuk vakati zvangu zvaita but madam achiziva kuti ano ah, iwe neni ah, mm, mm. hapana hapana zvakapera kare madam ubva vaputinda kunge as if tiri kuenda tese kuuk zvakadonaka wani kuti vaitirwe vaitirwe paperwork vabatsirwe mafinances ende unongoziva varume vanomiramira ka ende wese ranga riri gepe remachena kairi saka vakadzi vakaita kudaro because of mafinances number two vakaitira kuti vauye nevana because remember kuti kuti ugoya kuuk uine vana panofanira kunge either muri as a family or either one parent akafa or either paine matsamba emasoul custod ndofucha tora time kumakoti nechichi zvinonetsa kuti ugoprovwa kuti masoul custod nechichichichi so some ladies were not ready to go through that so zvavakangoita vakangoti ha shamwari tinongoenda iye achiziva kuti chi muchaya semhuri iye anobva ya nevana vake iye ozongone kutamba nani nemurume then toita zvakare another idea a smooth transition kuti vanhu vakaya nevanhu vavo vanga vasingade kudhara but the fear of the unknown kuti kwandiri kuenda handisi kukuziva saka handingarase chiri mumaoko nekuda kuombera Again, tange ndasvika ndonoona but already munhu aitoziva kuti nemunhu wangu handiti sei hapana hapana saka azouya munhu vasetla manje agarisika manje akutambira sarare dzake akuziva system ndipo makatanga kunzwa nyaya manje vanhu vakurovana polisi dzakuuya vanhu vakushutirana mafirimu zvakunetsa umwe akuzodhipotwa umwe abvisuka pavhiza umwe adini but hazvina kutangira kuno as i have said kuti dzimwe nyaya dzacho dzinenge zisina kutangira kupi manje dzisina kutangira kuno inenge iri a planned move marriage yakagara yakange yakafa kare years back but somewhere somehow the man thought kuti uh, we are starting over tatoenda mwana mukane kuuk we are now starting over but a lady akaita inonzi a planned move right let's move on to another one another point uh, a revenge mamarriage mamwe atadza kumira nekuda kwemarevenge kuti aidha mukadzi akambochita murume akaregerera then azouya kuno you know ane kuita zvinhu zvake ane exposure avo you know ada kuita life yake inenge yakinda stable ada kurevenge avo or even mukadzi vazhinji vakaabizwa varume vazhinji in this situation vakadzi varipo vakaabizwa but the rate yakawanda yevanhu vaiabizwa mamarriages avanga ari varume but pakange paine marevenge vanhu vakabva ine nyaya dzavo kudhara dzavakabva nadzo kuzimbabwe probably yemacheating husbands ende kana tiri kuno ana africa zvinei zvingotorareteka kuti baba vanongonzi vanohura zvavazoda vanodii ende garira vana gara ikoko ndo mereji ye ungatiza here kuti nyika muno kuti kwanaya uchienda kune imwe nyika kwese kunongonaya bla bla matheories what we have about marriages saka munhu anenge akagara akatakura kuremerwa ende akasungirira zvakumbu zvaakasungirira anobva ati ndichamuwana and sometimes inenge isiri now yecheating but probably kude kune mamwe issues akaitika but haana kuresolvwa fairly those issues dzakaitika but dzakatadza kuti dzidini dziresolvwe fairly munhu anenge achiwana mukana manje to, to attack and to, to revenge then also toita kuti munhu anenge ada kuita revenge on unfair treatment we know kuti kune mamwe mamarriages ekuti mune mangonzi nanana amai garai zvenyu but kuchasona kuti baba ava vanorova mukadzi baba ava kana kuchengeta mhuri yavo chai chai kuti onzi kutochengeta mhuri yavo chai chai kuti vashandire mhuri yavo tina vamwe varume vakadaro vekuti they will not be providing for their family mukadzi ndiye anenge achisafa achitengesa hama dzichibatsirawo so mukadzi anenge awana mukana manje kuti ndakuwana obva akusiyisa basa rako andinongochidya mari dzako uchita zvinhu zvako obva akusisa basa rako iroro obva akuresainisa obva waya kunoku obva amika short waita, waita six months kunoku zveshuwa muregista rekubasa wanyatsobuda kuzimbabwe uku obva achina kutora mafirimu obva akudhamba obva akubvisa pavhiza wada kudzokera kuzimbabwe basa rinenge rakachakomerera rinenge raenda saka we have a case macases ekuti kuna vamwe vanhu vaitoitirana revenge but zvinozoita sekuti uk ndo ine mhepo yacho imamarriage dzekudii but its a ground rekuti munhu anenge angwana opportunity to revenge then we go on kuanother issue imwe yakathis one yakarema ah, yework life balance ah, the way we work kuzimbabwe the way we work muafrica its

environment with a new job with new people and kuine maexpectations because havane kutori munyowani they will just needing their job to be done properly because they are paying you saka tine maissues ekuti panotanga kuita madifferent patterns of shift remember ukanguva yakunoku basa unenge wakutoita zvebasa munhu akanga ari locator ananga kuita zvebasa kutsvaga basa enda kunhu kusazo ndikuda rakati ndikuda rakati ende dzimwe nguva nekuda kana paine vana muine vana you are forced kuti muite madifferent shifts because kuno kuchild care inodhura kutodhura chako chako kutodhura kuno hakuna zvemamedi zvekuzimbabwe zvekuti mwana ngai mamedi kana tutu kana kudii kuno hakuna medi hakuna kuna musanyeperwe so because kuno masalaries they are tagged negovernment and no one can afford ma kuita mahousemaid varipo zvavo vanenge vaine vanovabatsira vachild care nechichichi but anenge ari mazino its very expensive and they are very very few who can afford that so munotanga kuita kana muri couple munotanga kuita mashift akasiyana umwe anenge achita day umwe achita night saka you find kuti thereis a strain already ari kuenda kuday anenge asi yagadzirira vana azodii azodiiwo zoenda paachadzoka anosvikowo zvaanosvikoita vana saka its like all your life its all about going to work and coming kumba kuzoita zvimwe zvinhu saka you burn out the partner ari kuya manheruwo ari fanira kumanja time ke kurara nekunopika vana probably nekusiyaisa muriwo rekubika nekudini it strains muri two munotanga kuita burnout kutonzwa kuti hazvisi kubhalansika number two kutoonana chaiko nekuda kwokuti hamusi kuonana you start to, to, to grow apart makange musina kunyatsotaurirana kuti tozvifambisa sei how do we do maoff because vamwe vakangwara vanobva varangana kuti okay yoita manights nita madays but maoff edu ngaachibatana kana tichiita maoff tese monday netuesday ngatime maoff monday netuesday to cover up kuti muwane time yekunge muine family time but sometimes its not always like that kuti munogona kuwana mukana wekuti you navigate your shift zvakadaro dzimwe nzunguva dzinoreba especially vanenge wakaina masiwes vacho your router can be just be changed hauna mose panhau yerota rako rinenge richingochinjwa anytime saka you end up usingatozivi kuti off yangu iriko rini saka izvozvo zvokuti hamusi kuonana nguva zhinji zvinotanga kukuitai kuti muite grow apart then also nhau yepressure yemalong hours munhu anenge atoneta because unenge washanda kunoshanda ma12 hours ma15 hours and eh, kunoshandwa kana munhu abudaenda kubasa aenda kubasa zveshuwa saka munhu adzoka kubasa kwaita malong days and eh, remember youare still new youare navigating yourself kuda kujaira the system obva vati malong hours kuda kujaira basa you burn out you get stressed and zvekuti even ukazi nguva yakumba you hardly have that time yekuti ucheuka kuti ndine mwe munhu ada kutaurwa naye you just want to bath and sleep and probably unorara ma six hours five hours and you wake up again wakudzokera futi kubasa its different in zimbabwe kuti munhu anorara kubva rabuda kusvika ra you know na8 everyone is in bed momuka zvakare nemangwana na8 kunoku there is no that luxury saka izvozvo zvinobhena out zvinozoda kukonzera magere strain mukati marelationships zvinenge pamwe unozonzwa kunzi baba kubasa vaane munhu akufambidzana naye bcause ndokwavari kuspenda time yavo vari nguva zhinji and ndokune munhu ari kuva compliment muchinzwa kuti amai wekubasa kwavari kuswera kune zvakuitikawo ndokwavari kuswera nguva zhinji ende ndokuno vakwa compliment kumba hakusisina that compliment and zvakutanga kuunza manje machi ma maproblems and also um, mawork issues again tikasanzwisisana imwe partner ikasanzwisisa mumwe wayo zvinogona kurema futi because remember work yacho inenge tone stress so whereby if you come home and your partner is not understanding you because kune vamwe macases aiitika ekuti varume the were having you know as a dependent vaigona kutsvaga mashift anovasuta zviri nani whereby munhu akaya necourse haana that luxury of choosing mashifts ake haana that luxury of choosing mahours ake anenge akatotemerwa kare mahours working 50 hours working 40 hours working 40 something hours so zvomupa kuti zvinomustraina and wastraineka kumba kwacho you come back and no one is appreciating you after that work stress and no one is appreciating you even no one is understanding you uri kutonzi hausi ah, kundipa time hausi kudini or you are being expected again to you know to, to run the house smoothly kubika kuwachira vana kuita shopping zvese zvinoita kuti vanhu vatange ku kutana noise and zvinodzikana zvaku you know from one problem to another from kutukana from another until zvaendwa then we also have um, nhau yemawestern culture kutoita shoku chaiye culture varume vazhinji vakatambudzika and vamwe vacho theyare still struggling and vamwe vacho dzimba dzakatoparara because kana tauya kunokesa isaid nene nhau yebasa kuti mahours edu akareba so you can't really expect kuti munhu aenda kubasa ta 15 hours shift achaya kuzobika because already aita 15 hours pabasa paabuda totoona pamata hour or hour plus kutravela paari kudzoka ta hour plus kutravela so already atori neless hours dzekuti arara kuti amuke again nde anouya mbuya achibika zvenguvai saka zvaakureva kuti kana vari baba vari pamba vachada kusuka vachada kurara the house kuti vawache vachada kuona kuti vana vaita sei and of which our african man vaka kura vachinzi ndana baba they don't do that of which kunongo hakuna magender rose munhu anotongosuka munhu anotongobika munhu anotongonowacha munhu anotongoenda kunoita shopping munhu anotochinja vana mapamba kutochinja kutoti you know wes kunana africa you know varume vakangodyara kuti mwana akaita wetonzi enda kuna mai vako amwe tachino mai nhingi mwana akatsvina you know it's like you know mabasa acho akaitwa kulebhuriwa kuti you know tine takaisa into gender roles kuti mabasa akadai ndeye vakadzi so weby murume paanozoya kunoku manje asara nemwana kuti anzi anoita pupu okuti manheru mwana ari kuchema amukewo okuti mwana aite skurani okuti anzi abike okuti anzi asuke zvakatanga kuvaremera you know kutanga kunzwa kuremerwa neupenyu kunzwa kunge vadzikisirwa level yavo kunge vasisiri varume and ofuchi kunoku zvinotoda kutobatsirana nenhau yemaitikiro azvinenge zvichiita nemamalong hours zvinoda zvoti mese muri two mushandidzane pamwe chete kuti chi your house ive run smoothly saka varume that shift that change vazhinji yakavaremera kuti vagone kufita into it vanga vasina kutosimba by now vamwe vakadzokera kuafrica vamwe now vato mumwe akugara kwake or vakugara zvavo vese but somewhere somehow vakatostraina the relationship vamwe vatotry kurepair one kuzodyarwa nemamwe vakuzoziva how to navigate but zvimwe zvacho zvinenge zvatodii manje zvinenge zvatodhakwa and also the culture that we used to have vakadzi kana vaya kuno you know zvinotanga kuchinja because kaku you know makuridzirwo atakaitwa kuti unopfugamira murume unenge uchidii murume what we are taught kana vakadzi vaya kuno sometimes they, they tend to change and to claim my rights and uh, varume they feel threatened in an environment whereby both of you have equal rights zvinonetsa to thrive in such environment whereby eh, a lady is claiming 50 50 rights and you're also saying i'm the man of the house and the lady is telling you we are equal saka izvo zvaka pakunetsa kukuti pakuda kuzoti takaenzana apa

different taura nyaya pane munhau yemafinances mari ai inanetsa yani yanetsa mari kuuk yanetsa iri kunetsa chii mari pauk iri kunetsera kuti we have different views on saving and spending remember zvinhu munenge musina kuita those issues or those discussions muri kuna nazimbabwe kuti how do we save how, how, how do we spend dzimwe nguva mune musina mukana wekudiscussa how to save and how to spend why nekuti kana uri dzimwe nguva uri kuzimbabwe kazhinji kacho unongochiwana dhora rekutotenga muriwo you know pamwe ukangowana five dollars musi iwoyo dhora ndokutenga mwiri we three dollars ndekutochengeta ndopachazobva yemafizi kana yaungana ndopachazobva yemarend kana yaungana mvura yenyu unotobhadhara mbigi kana mbigi kana you know its like from hand to mouth hand to mouth saka you find out kuti munenge muri mumarriage yekuti hamuna kumbobvira maita discussion of spending and saving why because you are not exposed to such environment inokutenderai to save inokutenderai to spend kana matoseva mukutoseverai rent its by force by fire kuti you have to save your rent mazosvika now kuenvironment yekuti uya ari kuya ne2000 pounds 2 point something maunganidza manje you know hamuna that discussion umwe in the lake of exposure iripo uyo anenge ada kutenga zvake uyo ari kuda kushopa umwe ari kuti ngatiseve umwe ari kuti chamwada mbopfeka label you know panotanga kudhonzerana mwari kuti ngatiseve mwari kuda label saka patanga kudhonzerana apa mune muchisanganisa mari dzacho and also transparency chaiyo ndo imwe yanetsa asi patransparency panyaya dzemari zvinhu zviri kunetsa ndipanozoona vanozogara mamarriages vamwe namwa kuita zvavo why we have cases whereby munorangana kuti okay Ah, uri kuunza mari ndine 1.5 ndine 2000 ndine 2.5 ndine 3000 whatsoever youare getting okay ini ndine yakati ndese paground okay saka iwewo mai vako unovatumira mari iwe unovatumira mai vako unovatumira 100 mai vangu ndovatumirawo 100 ubve manyatsowirirana kuti its fine then imwe partner inozodiscover later on kuti aa munhu yani tuma part time twaari kuita tuma over time ari kuisa mari yake mune imwe akaundi itoituma over time ari kuzotumira mai vake chii yemuwando isitatumira ma 100 anozotumira mai vake kana hama dzake dzemuwando ana sisi vake dzemuwando ini nehama dzangu kuno kudziri kufa tiri kuti hatina mari tiri kusevha o tiri kusangisa o tawirirana kuti tiri kuita izvi but iwewe secretly uri kumita maneeds ehama dzako secretly but pachena apo uri kungoti ashamwari ah, hapana 1010 tongoti ah, okay ndozviripo ngativapei izvozvo but iwe nerweseri manje wakutovakira amai vako imba wakutoendesa vana ehama dzako chikoro makutodidini then imwe partner ikazozviona manje inofila kuti ah, eh, eh, ende zveshuwa zvinorwadza because kana uchiti muri pasame page and someone decides to do otherwise izvo zvinorwadza then we have an issue yeeven being greedy mari ikakuda kuti batike yakawanda mwatanga kuti changu changu hapana chada kutsugudura yake manje mutanga kukwesherana on who is doing who and who is doing what changu changu inenge kwakuiona iri yefiga yakawanda and disclosing it nemaovertime nechii unotanga kunzwa kuti mm, you know so that goodness again zvinotanga kukweshera ku marriage and eh, dzimwe dzake dzakatoparara nekuda kwamafinances kutoparara because panozobuda zvakawanda and eh, people will decide to go apart and we also have unfairness on meeting each other's needs ah, iyi ndoimwe futi yema under mafinances yanetsa especially vakadzi vari kuchema vakadzi vari kuchema vakadzi vari kuchema whereby murume ndiye anenge achiti anenge achiti ngatisanganisei mari ngaisangane yababa 2000 yauya yaamai 2000 yauya obva yanzi 4000 baba ndo vaakuronga baba pavari kuronga vari kuronga vachiti ngoma kwangu kwangu kwangu kwangu wakuudzwa kunzi wakaroorwa iwewe saka hautaure zvekumai kwaida bhohoo wakaroorwa iwewe handadzi dzako ndidzo ngadzidhirile mabhohoo kumba kwenyu wakaroorwa iwewe e, mai kwada mapiritsi hanzadzi dzako ndidzo ngadzione ikoko zvekuita iwakatoroorwa hino and, and your parent is really sick ende uri kuda kuti uri kuwana zvekuti ungona kuvabatsiridzawo and your partner is being that evil that greediness yekuti haachada kuridza mafans kuti mhuri yako iwano at least a benefit uchienda kubasa munhu yeye akuda kuti madevelopments ma ngaitwe kumba kwavo ndiye iye ndiye ngaamanije mari zvinopa zvinovakunostraina zvinotanga kuzowandirana vanhu vakuwandirana ende from kutanga kuwandirana dzimwe nguva zotanga kuramba kuzotanga kusanganisa mari ende from there obvious munongozi yamumarriage makatongotanga tuma issues tokusatrustana netuma issues things starts to go worse then we also have um, nayo maextended families kuti vanopiwa nani zvaparadza dzimba dzevanhu because yesh bablack tax anetsa bablack tax anetsa because kune vano believe kuti inini i should take care of my family saka umwe anenge akuti mari yeikangopinda imuchiti maseva tete vati vada uchakati yeah but saka you find kuti scale yacho inenge inenge yarereka the scale is not balancing one side ndokuri kungoenda mari uya mumwe munhu aroti ngatisevhei uya ari kuti handingarege mwana wamene angu achizodai ende vanhu vacho kana vaive kuzimbabwe kana vatonzwa zvavo kutoti unodai so hey, every day mwana anga achimedza tsono umwe achi tyoka zino umwe achityoka mutsipa umwe achi hobho zvinhu zvisingape nezvekunyepa futi and eh, that one it end up straining mamarriages vanhu vakuzoti mumwe ngachiita life yake vakusplit and we also have also now emainvestments ndoimwe yauraya yekuti like example vakadzi unongochinzi ngatishande tichiunganza mari unozodzoka mari yamuri kuinvesta yaya murume anzi anda unoroora umwe mukadzi amene magirlfriend ake akasiya muzimbabwe kana tinonzwa murume akuti e, wakaroorwa iwewe saka zita rako hariende paagreement of sale inini ndini baba roenda paagreement of sale and someone is working 50 50 mukushanda muchisanganisa mari 50 50 then hauna sei pamainvestments hauna sei over the money yawashandira and eh, trust me ah, that one mawani because kuno mashifte kuno anorwadza saka someone will start to think mawani ari kuita mari nekutritwa kwaakuzoita itwa pamusoro pemari yake zvaatanga kuzoudzwa pamusoro pemari yaashanda zvinongona kurema zvinotanga kukushungurudza it bends you out and people start to do things and from one thing to another mozonzi kuonzi a ah, zvakadini marriage yakaparara then we go on to mm, malifestyle chaiwo lifestyle kuspenda malifestyle malifestyle kuti umwe munhu anenge achida mumwe you end up makubhadhara bill remunhu wani anenge achingotora mazvicredit kunenge akazara zvikwereti umwe anenge achingogara achingotora zvikwereti level even relifestyle yaari kuda munhu dzikana makubudisa mari yakawanda because umwe munhu haatodi kana kugara paflat takangodaro daro atoda kugara ikoko kwakanakanaka maproperties atodaiwa kanakanaka atoda you know saka you end up one person akustrena umwe ti umwe anogona kuzodzikana kuti ah, you know what na ndingafiri makore semusango you know to just do the spending unozodzwa kunzi umwe umwe akwake umwe nomwe aazodai then we also go on the last one yema 50 50 bills

so it doesn't work that way whereby you want 5050 on bills but you don't want 5050 on house chores ipapo manje ndopatanga mhere mhere zhinji papo patanga mhere mhere zhinji kuti you want me to work full time and

agreement why can't we do 50 50 on everything ah he nebva yanzi akundidherera anotodherera mukadzi uyu anozodii dii then marriage yadini manje yaienda the ego and everything marriage yaienda saka ndo zvimwe zvezvinhu zvauraya mamarriages and i don't know kwenyuwo zvakamira sei and makanzwawo kuti kudini drop macomments tinzwewo zviri kunetsa kuti ku, zviri kufamba sei mukati memamarriages edu mukati medzimba dzedu dziri kunzi dziri kutambudza kana vanhu vaya kuuk toti uk ndoine problem here kana kuti vanhu vanenge vaine maissues avo kana kuti vanhu vari kuvhunduka exposure whats really going on chii chiri kuita kuti dzimba dzemuuk dziparadza is it exposure yavhundutsa vanhu ziti ma, ma, ma, ma four figure here avhundutsa vanhu izit ma four figure salary avhundutsa vanhu and eh, you know they, pane zvakuitika whats really going on sheyai neniwo zvamuri kuzivawo zviri kuitikawo kwamuriwo and i have shared what i know and please remember to subscribe to